asi mwene werubato tichasangana muridzi waro ruva atana tichasangana

pamusoro ivana mai pamusoro ivana baba pamusoro ehama neshamwari dziri pano toda kuremekedza mwari semanzwa ndakavotaura ndikati uno inhamo yemunhu mukuru uye munhu akararama muezimbabwe akaziva zvaakararamira zikati nemutungamiriri awedu auya totenda kuti tese

Tichazoita handover protocol kuna MC wedu wemusangano ozolida procession yatikuita at the end of the day saka
Inaugara kapse. Inani ko. Gara. Wow, wow.

Chamisa viva! Viva Glenora viva! Viva Harare viva! Viva what went dead viva! Echoko! Bamsoroi president! Bamsoroi mhuri yekwava murwira vari pano pamusoroi vatungamiri vese vechinja vari pano vp kore baba vedu national organizer vachibaya vamavume navachwachwayo pamusoroi mukoma wabee komanda nemakurukota ese ari pano chinja iwe maitiro echoko President, handina kuuya pano kuti ndipe speech asi kuti ndauya pano ndikutambirei sechido changa china gogo murwira kuti dai masvika muno mumusha ndingangopa nhoroondo kune vasingazivi basa rakabatwa nagogo murwira munyaya yestrago Gogo Murwira vaiti mukaona vakaunganirwa nevanhu vezanu 30 vaiti vakataura chirungu votaura chikaranga vokusvika zanu yainda one by one tese pano tiri makomure tiri makadha tiri zvitofu zvemusangano asi pana gogo murwira hatisviki iyi ndiro gamba iri ndiro gamba vaigara vachitaura zvikanzi a ah, VaChikombo ndoda kuti ndimhoresane naPresident VaChamisa kutanga kubva nguva ichiri vatsvangirai ndoda kuti vatsvangirai vava vari pano ndiani akarova mwana wangu tsvangirai tsvangirai ndinomuda pesa pakanetsa 27 june Gogo Murwira vaifamba vakapfeka mbatya dzavo dzechinja pese. Ndakaudzwa namai Chenai first born yavo pane nhamo yakaitika kuhwedza rimwe gore zanu yakatekeshera ukoko gogo murwira vakaenda vakarova atayo yavo yese kubva kudhuku kusvika kubhutsu zanu haina kukwanisa kuva chayakaita nayo asi yakangoti ava ah, gogo vane mazvarwa vavo akazvarwa vakadaro so nhasi gogo ndovachaunganira ndiri kuvachema asi zvisinei ndati ndirovere masoro ndibvise dova

ndoda kuti pamusoroi vemhuri vese vari pano pamusoroi vana sekuro pano vana shumba nyamuziwa pamusoroi vechechi yangu venguvo tsvuku pamusoroi pamusoroi utungamiri hwemusangano huri pano

navatete vangu vamasivanda wesivoga ndizvoka ndokutofamba ino zvakanaka maoka mudeka gokomurira hoye gokomurira hoye chamisa hoye gilinora hoye ezvoko nakoko haiwa purezidhendi vedu vari pano purezidhendi makamboonawo here kubva patine vavamwe vava vakatisiya nevava vakabira maelection Makamboona here vachiuya kuno kuvanhu kutaridza kuti panapa tina the people's president vakavhoterwa nevana vezimbabwe vanovuya kuvanhu nokuti mwana wakabva kuvanhu vanadambudza vazvizivi izvi ndizvoka handina kutange ndiri parally president ndibvumidzei ndandasira mukoma wangu rwanya pamusoro yemwana mai yangu ndibvumidzei kusumudza our vice president vatisimudzire president wedu chisa mama chisa moro nherera moro iwe moro nherera moro moro nherera moro iwe moro nherera

nehutekwatekwa huri pano regai nditi pamusoroi kumhuri yose iri pano ndinoti tine urombo nawo matambudziko nekusiyirwa nagogo ndisati ndapa purezidhendi mukana wekuti vataure nemi ndagara ndikati kuna purezidhendi Tendi wonai zviri panze izvo zvine saini yazvinoreva nekuti hapana atinwa hapana akwizwa bhazi vanhu vangouya vega nguva shoma shoma kureva kuti munhu anofanira kunge ari purezidendi wenyika ndibaba advocate nelson chaus Chinhu chandadzidza pano ndechekuti vanotya chimbozvibvunzai kuti munotyei. Kana gogo vaikwanisa kupfeka t-shirt, kana gogo vaikwanisa kukumiririra kuti iwe uwane basa. kana gogo vaikwanisa kukumirira kuti iwe udye uchiguta kana gogo vaikumirira ivo vasikachadhiraivhi mota kuti iwe uite fiwo uende kubasa zvinoreva kuti zvibvunze kuti chii chasara iri igamba iri hanzi nemwana wacho panga pari kuimba chibari zvikanzi dai varipo vaidai vari kutodzana vari kutamba zvoreva kuti pano munofanira kudzana muchitamba zvaitwa nagogo tine urombo tasiyirwa chisvare meseji yagogo ndeyekuti iwe neni tinofanira kubvisa zanu pf kuti vachamisa vaende kustate house saka chaunofanira kuita Gogo vazofara kubvisa zanu PF kuti vachamisa vaende ku state house tose todya tichiguta. Yes. Chiregai ndisimudze baba vane chido nevanhu. Yes. Baba vanoti kana paita nhamo vanouya kuchema nemi. Yes. Havana kutangira pagogo pano. Amen. Munhu wese wemuMDC kana akashaya vari muno vasi iri kunze kwenyika vanouya kuzochema nemi baba regai ndisimudze purezidhendi wedu baba advocate nelson chamisa havagota
Thank you. pamusoroi vabereki vese vari pano kunyanyanyanya mhuri yekwava murwira vana sekuru vandaona vari mukati umu vakabarwa mudumbu remhare Dumbu reshangwiti, dumbu rakabuda hama yedu yanga yakashinga zvakanyanya pamusoroi mhuri yekwaKepekepe iri pano kunova kwakabvazve amai vedu vese vari pano, hama dzangu Chipo
naDevson vakazvarwa naamai vedu. Chiitiko ichi chaitika chakatiomera. Vazhinji havagoni kunzwisisa nyaya yekukosha Kwamai vakarara pana mai ava ndo magamba emagamba. Chinonzi gamba hakusi kuenda kuHeroes Acre. Gamba zviito munharaunda, gamba zviito muupenyu, gamba chiito mukurarama kwako munyika. Gamba ndozvaunosiya kana uchinge warara. mabasa anosara akamira ndougamba mai avaranga riri gamba ndoremekedzawo vakuru vekereke vari pano vakuru vekereke efm vandanzwa kuti vari pano kwainda gogo ndosaka gogo vanga vakachangamuka ndava vanga vakachecheudzwa pamweya akachecheudzwa pamweya anochecheudzwa nemabasa ake anoratidza muono anoratidza udzamu anoratidza kururama chavaida munyika rugare chavaida munyika runyararo chavaida munyika utongi hwejechetere saka ndinotenda kereke mufundisi pano efm nemhuri yose yemuno munharaunda ndinokutendai asi ndichitendawo vakuru vepati vachibaya leadership yese iri pano chikutendai kuti tiuye namaikore kudai Takatakura umwe utungamiri hwatinahwo kuStanding Committee kupa ruremekedzo kuna gogo. Gogo ndakatanga kuzivana nawo paGlenora apo pacommunity patati nerally yedu yatakaita ndokubva ndati majena murebva ari pano sumukai ndikuonei umwe akasumuka anga ane energy yakandityisa yekuti kana mayouth anga asina energy iyoyo ndigogo murwira ndokubva wauya ndikandoda hwana anoita slogan ndokubva dzauya kumberi dzabvuta mike dzaatotanga kuita slogan dzichirova chirungu chakandinetsa ndikati ha ko amai ava vabva nekupi kwavo vanorova chirungu chakadai ndozoona nenhoroondo ndichibvunza vakanga varipo vana maondera nana vachikombo zvikanzi ayo handigogo murwira ishasha yemumusha muno ndiye umwe wevatungamiri vedu munharaunda saka tauya pano tichitendawo pano kuti matipa mukana mhuri kuti tambira Tati gogo havagoni kuradzikwa tisina kusvika pano. Kusvika kwangu pano ndozvaingoita vatsvangirai dei vanga vari vapenyu. Ndava gogo ava vaizikanwa navatsvangirai. Gogo ava vanozikanwa neutungamiri hwose. Vanhu wee vazhinji amuzvizive kuti uchirarama panyika uri tsamba ine kero. Kero yako inobhedhenurwa musi waunofa. Musi waunofa panoonekwa kunzi hauya ndiyani kuti vanhu vazive PO box yako. PO box yavo ndeye vanhu. PO box yavo ndeye rudo. PO box yamai Murwira ndeye kugona kugara nevamwe zvakadii zvakanaka ukaona pauya musangano wese nokuti kana mationa isu mationa musangano Tinee takatakura musangano neusipo watovapo kureva kuti nyika yose yauya kuzochema gogo murwira ndosaka ndataura kuti umhare nesimba hazvibvi mukunzi waenda kuiroseka zvinobva mumabasa awakaita gogo vanga vachimirireiko Gogo vaimiririra kushinga. Gogo vaimirireiko? Gogo vaimiririra nyaya yokuzvipira munyaya yenyika kuti zviende mberi. Ukaona makore 90 haasi okutamba nawo, munhu achiramba akasimba kurakidza simba nekuda nyika yako. Ngatiroverei gogo maoko tichivasaluta. Asi ogogo sei vairamba vachitaura nyaya ndavakararama mazuva ana Smith vakararama mazuva ana Mugabe vakararama mazuva ana ED vanga vava kuda kunoti vararame mazuva ana Chamisa sei vaida kunorarama mazuva ana Chamisa chinangwa changa chiri chokuti vakaona kuti nhoroondo yose iyi ine misodzi pamatama nhoroondo yose iyi yauya neshuviro dzisina kuzadzikiswa chatakaindira kuhondo kuti vanhu vagare vachipfachura munyika yamadzibaba nyika yamadzimai avo hazvina kuitika izvozvo majena murevhu ari pano azhinji mapenjeni haachina chimiro tine mapenjeni mishwi mapenjeni akashama, mapenjeni asina kusimira nenyaya yemamiriro ekunze kwenyika. Ndozvavaivavarira kuti dei vakashanda kare vaite matakadya kare vakwanisawo kuti kana magariro avo vapuwe udzamu hweupenyu huriko pari zvino ndozvavairwira gogo saka ndinodaira kuti chido chavo chipo nadevi chido chavo chinozadziswa manje manje vamwe venyu ndiri kuziva kuti muri kusvika pakuomerwa kuti shanduko ichauya here hakuna shanduko inomiririrwa nana gogo murwira isingasviki kuoma kuri kuita nyika kuziva kuti makata anoshura matero kuoma kuri kuita nyika iziva kuti mvura bvongodzeke ndiyo garani kuoma kuri kuita nyika iziva kuti mhindo inoshura chiedza ukaona mhindi yoyoranda kuwandisisa sezviza kuti koda kuedza saka musatambura gogo vakasiya vakupai munongedzwe kwamunofanira kuenda pachanzapo zvipere pachanzapo zvipere vakomana vechidiki pachanzapo

wese anoda rugare ndoshoko rambuya murwira ndoshoko rambuya murwira pachanzapo zviite sei dei tirisu vana gogo murwira vanenge vane penjeni yavo yavanotambiriswa nokuti akadisi patinopinda neupfumi hwatinahwo tinokwanisa kugara tichitira kune dzimwe nyika uya muzofudza mombe isi tichimuka tichiridza muridzo nekudziya mushana nokuti tine upfumi munyika muno ah, asi upfumi hausi kumhanyiswa zvakanaka regai muone patinopinda madiamond amunoti aperai anotanga kuita kunge avhurwa patsva nokuti mwari vanoviga zunhu vakaona kuti varipo vane nyota ende vane nhomba yokudya vachiba vanongoviga kuti vanenge vachiuya vazouya vachisungurura zvinhu zvirenga nyika ine upfumi madiamonds atinawo magoridhe atinawo lithium yatinayo dei tichimhanya upfumi zvakanaka mapensioners edu sanagogomurwira dei vachiita mudya Tambarakede vachitambiriswa mwedzi nemwedzi. Kune dzimwe nyika vanenge vabva zera 65 and above, vana Munangagwa 65 and above, vapasikana Mugabe 65 and above, vana Gogo Murwira 65 and above. Mudyandikere. Andizve. Kwete mudyandimiro wekuti unoti wakuma 70 uri Munangagwa ndinoda kukumbira. Misa ana chamisa varove basa. kugomurwira ndaona ndikasataura izvozvi izvi gogo vanoti ko wakuita sei ndava chavaida kunzwa ndechekuti ramangwana rakadii rakajeka isu pakuita kwedu patinongoti ngori muhurumende manje manje vese vane makore 65 and above vanopinda mubhazi mahara nokuti vakashandira nyika kare tine plani yatinayo yokumeka shuwa kuti vanhu vaine upenyu hune pundutso nezvino ukatarisa upenyu hwedu the quality of life has gone down vanhu vatambura munyika muno kana ukasatemeswa musoro nemagetsi unotemeswa musoro nemvura ukasatemeswa musoro nemvura unotemeswa musoro nemari yekombi ukasatemeswa musoro nekombi unotemeswa musoro nemari yeschool fees ukasatemeswa musoro neschool fees unotemeswa musoro nemari yeroora ukasatemeswa musoro nemari yeroora unotemeswa musoro nemari yekutenga chikafu yegrosari ukasatemeswa musoro negrosari unotemeswa neyekuenda kumusha kunotenga mbeu ukasatemeswa nembe unobva watemeswa indo yakapenga manje epreparation saka unoona kuti upenyu hwaoma munyika eh. asi gogo murwira tinokutendai ndokutendai makarakidza kurwa kukanaka mukarwa nekushanda kukuru hama dzangu Mhuri musachema zvakanyanya, takapuwa chipo ende akatumidza zvakanaka chipo mwana iwe ndo chipo chatakapuwa kachaamai chokuti makore atakapuwa aya ngatitendei mwari rufu murawo wamwari hakuna unogara pano kana mudhara wangu ndakamuona mazuva ano andaa ndichinetsana naye nanavatsvangirai mudhara mugaro ike zvino izvi akazorora ari kwazvo inyaya yokuti upenyu hunodii unopfuura haisi nyaya yekuti tingasekana nerufu ndava rwuri pamunhu wese wese rufu rwakatakurwa mumuviri wako rwakakumirira asi kuti ike zvino wakarukunda pana gogo murwira apa vapedza pavo

Ndava vanhu tinokanganwa, tinovarairwa. Mukaona mavenganirana atinoita mumatongerwo enyika, kutotadza kutaurirana, kusaziva kuti awakatakura kukwereteswa naMwari. Hakuna ane mweya wake, mweya ndewaMwari. Ndosaka ndichiudza mabi angu kuti musauraya vanhu nematongerwo enyika. Ndava munhu una muridzi wake. munhu haisi mombe yaunongopinda uchitora mudanga kana huku remekedza munhu nokuti akasikwa nemufananidzo namwari ndobva ndopokana nehama dzangu muzanu p f vanobhilivha kuti politics is about kurovana kuMDC politics is about kudanana politics is about the better idea being allowed to fly the bad idea being made to rest in peace ndo zvatiri isu kumdc kumdc is not politics is about managing our diversity iye vanoti aiwa tsvimbo mugodzi toese tofanira kuita dzepfunde handei kumaandisanctions tiri kuti aiwa Anti sanction haisiro dambudziko munyika. Ngatisaenda kunorapa mhopo kana mota handei tinorapa chikonzero chaita kuti musoro uteme chatemesa musoro makaro pakati pedu chatemesa musoro kutadza kutungamirira chakonzera musoro uteme inyaya yokubirana kana taenda kusarudza abudirira ngaende mberi kwete kuti uya asakunatsa ndiye sakubaiwa ahwinha ndiye wodzinda kumashure ndozadani mukoma munangagwa mungamhanya chidembo tamba tamba musio ndakabata Munhu ane anza shiti uri pano. Yes. Imi mune ma question paper. Yes. Saka chero mukaenda kupi munomo wako kubvunza mubvunzo. Yes. Todi. Todi. Manda kaona ke zvokwanza hatizvi. Ndikati aiwa. Masami yenza hari zidhimoni rinorairwa. Nyaya matongerwo enyika inoda kugadziriswa asi tine muono kwatiri kuenda. Veduwe, Mwari ngakuitirei zvakanaka. Tauya kuzonyaradza hama, Mwari akuporzei. Isu hatina simba, madhokta haana simba rokukurapai panyaya yakadai. Mweya unorapwa naMwari, mwoyo unorapwa naMwari. Mwari ngavakutirei zvakanaka nyika yeZimbabwe, tirambe tichidanana munyaya dzedu, toregera kupokana nekuda kuti mumwe izanu mumwe yemdc. Zivai kuti Mwari vakasika rima. nechiedza chiedza kuMDC rima kuzanu pf kusika tozvigamuchira tichiziva ndomamiriro azvakaita asi tichiziva kuti ramangwana rakajeka ndokutendai mhuri yekwamurwira matipa gamba rakarwa nesu akava murwira wevanhu achirwira vanhu nguva dzose ngati murovere maoko handina kuzati gogo murwira vanga vane ukama navachitate vasingazivi vachitate vari kubotswana taishanda nana navatsvangirai patainoshanya kubotswana mumba matainda namudhara tsvangirai tichinorara nezvimwe zvataita imomo hatichatauri azvokudyazo ah, taichengetwa nana chitate nana gangaidzo vakomana vebhizinesi kubotswana sandi asingazivi kuti hama yagogo tinokutendai we salute you these are the heroes of our struggle thank you very much thank you Tengawo pano ndaona vana mdhara wedu vana Zinyemba Zinyama kumash east iyama futi yagogo ndasingazvizive izvo but igamba redu kumash east nemdhara wangu wandaona kubva kuchikomba ndashamiswa mudhara wepano shasha dzeshanduko maveterans of the struggle saka kune aya anenge vachiti vakationa vati vanachamisa vafana vechidiki havazive kuti pane madhara akatsigira chunhu varidzi vechunhu isi tinongova mafufuzela basa redu ndorokutaura zvatinei tatumwa ndo varidzi vemusangano ah,